Fid-djoċesi tagħna aħna għandna l-preżenza tal-patrijet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fiż-Żebbuġ. fejn għandhom dar ta' rirtiri. Dawn huma l-ulied tal-qaddej tal-la Mons Giuseppe De Piro. Issa peress li fit-2 ta' Novembru taħbat il-ġurnata ta' twilid tiegħu, ħsibla li nagħmlu intervista żgħira lil Father Norbert Bonavija tas-Soċjetà ta' San Pawl li huwa id-direttur tad-dar ta' Żebbuġ ħalli jkollna aktar tarif ta' dan il-bniedem qaddis li Alla għażlu biex waqqaf din is-soċjetà li għal grazzja talla issa hija mxerda mhux ħażin f'diversi partijiet tad-dinja. U kif nafu dal-aħħar Alla berikom bisqof l-eċċellenza tiegħu Mons Giovanni Ċefaj, iben din il-gżira. Father Norbert, mela naħseb li aħjar tibda tgħidli ftit fuq il-ġurnata ta' twelid u familtu. Tajjeb, il-ġurnata ta' twelid kienet fit-2 ta' Novembru kif diġa semmejt. Eh, kif taf, kull twelid ġdid iġib ferħ kbir fil-familja. Ek ġara lil Alessandro Ursola De Piro, meta nhar il-ġimgħa 2 ta' Novembru 144 sena ilu bit-twelid ta' Ġużeppi, is-seba' wild tal-familja. Huma kienu joqogħdu qrib ħafna tal-Katidral tal-Imdina. Ġużeppi ġie mgħammed minn Monsinjur Magri l-Arċipriet tal-Katidral l-għada. Il-festa tagħhom għamluha d-dar, imma ħaġa sabiħa li l-libsa tal-magħmudija kienet l-istess libsa li tgħammdet biha ommu stess. Kollha kollha għamdithom biha. Ġużeppi kellu tmien ħutu oħra, sitt subin u żewġ tibniet. Marija, Teresa, Karmenu, l-imbazzar tabib, Marija oħra, Santinu, li sar qassis, Gino, Berti, Ġużeppi, Guido li sar ukoll tabib u Ġwanni Piju. Ftit nafu ma fuq missieru, Alessandru, ma tanċanna ħin. Ngħidu biss li nies kienu jgħidu li dak il-bniedem serju, żamm il-pożizzjoni tiegħu bla ma tkabbar. U s-sur Sandro, kif kienu jsibuh in-nies, ħalla lil martu armla kmini, meta biss kellu 49 sena. Ġużeppi eh, tul ħajtu kollha Kellu rabta ta' mħabba kbira ma' ommu. Anzi nistgħu ngħidu illi l-karattru issawwar kollu minn ommu, kien jixbahha f'kollox. Ursula, jew kif kienu jsejħulha n-nies Kikka, kienet mara li għexet il-ħajja nisranija. Il-Katidral kien qisu t-tieni dar tagħha. Bħala omm, l-ewwel dmir tagħha kien lejn uliedha. Meta kienu għadhom żgħar, hi kienet toħroġhom mid-dar kollha flimkien tnej tnejn sal-katedral għall-quddisa. Hija dejjem middeton għax-xogħol. Filwaqt li d-dixxiplina tagħha kienet xi ħaġa tal-għaġeb, l-ulieda kollha għalmithom sena tal-id. Lil Ġużeppi kienet għallmitu ta' landier. Għalkemm kienu nies ta' fama sinjura, fil-fatt hekk kienu. Ursula tat xhieda tal-imħabba lejn Alla, nara jiena, mhux biss bit-talb u l-karità, imma ukoll kif irrassenjat ruħha mal-volontà t'Alla. Għax barra li tilfet il-żewġa feta gżejra kif għedna, tilfet li l-bina Giovanni Piju meta mit biss ta' 17 sena. Immisma din. Ftita u ommijiet li raw l-uliedhom imutu qabilhom. Għax seba minn uliedha mietu qabilha di. L-ewwel Berti, u mbagħad Marija, u mbagħad Karmenu, u mbagħad Marija Tereża, u mbagħad Gwido, Dun Santin u Monsinjur Ġużeppi. Urso kienet isa li la nfisa bħala l-Verġni Marija infatti kienet tgħid jiena minfuda b'seba' duluri.
Father Bonavija, kif edna fl-introduzzjoni, Mons De Piro hu l-fundatur tas-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl. Nistgħu ngħidu li hija l-unika kongregazzjoni maskili li għandha fundatur Malti, għax il-patrijiet l-oħra kollha għandhom fundatur minn xinkien fid-dinja barra mixtutna. Allura tista' tgħidilna ftit fuq it-twaqqif tas-soċjetà tagħkom?
Mhuwiex possibbli ngħidu ħafna f'dan mument, imma ngħidu ftit daqsxejn ħjiel. Jiena naħseb illi għal aħjar ħaġa biex nistgħu nirrispondu ftit għal din id-domanda immorru dak li hu kien jikteb fid-djarju tiegħu u jiggwidana tul is-snin sa ma naslu l-ġurnata tat-twaqqif tas-Soċjetà. Sa tajjeb ngħidu li l-fundatur kien żamm id-djarju tiegħu preċiż u hemmhekk hemm miniera allura. L-ewwel ħjiel li nsibu fuq hekk kienet is-sena 1901, meta kien għadu jistudja Ruma. Insibu li kien diġà tkellem fuq din l-idea ma' ċertu patri gwardini. Dan il-patri qallu hekk biex għalissa ma taħsibx fuqha. Mela, jiena naħseb li allura la Da ġie tkellem fuq din l-idea ma' dal-patri, żgur li kienet diġà imnebbħa minn Alla iktar qabel. Imma ħalli nieħdu din id-data, 1900 u l-ewwel, u nimxu fl-istorja sa ma naslu għal data storika kif għedtilkom. Mela allura Malta, huwa beda jaqsam din l-idea ma' diversi saċerdoti li ħaseb li jistgħu jgħinuh. Nafu pereżempju, ara, li fis-16 ta' Jannar 1905 iltaqa' ma' Dun Manwel Vassallo u għall-ewwel darba żvela din l-idea tiegħu ta' soċjetà missjunarja, dejjem żamm dik l-idea ma' kull min tkellem. Biss dan is-saċerdot ma tantx jidher li qabel miegħu. Dun Manuel imbagħad qallu ħantik parir. Mur kellem il-ċertu Ġwan Dun Ġwad Battista Zarb. U lil żewġ Monsinjuri wieħed jismu Franġisku Bonnici u l-ieħor Manuel Debono. Għax dawk kellhom ukoll il-ħsieb li waqfu xi soċjetà. U mar. Imma ħadd minnhom ma qallu li mhux kapaċi jasal ta' ma ma sabx u iskuraġġ minnhom. Reġa' mar ifittex parir ieħor, din id-darba marx għand ċertu patri Ferrara. Kull ma qallu dan il-patri hu dal-kliem, Ikteb l-ideat li għandek u poġġihom fuq l-artal waqt il-quddiesa u ħalli f'idejn Alla. L-idea li kellu l-fundatur tagħna kienet dejjem ċara f'moħħu, soċjetà missjunarja b'voti reliġjużi, patrijiet. Fis-sena 1906 insibu li fl-10 ta' Diċembru dejjem mid-djarju, eh? Fittex xaq ta' dawl ieħor. Meta mar jgħid bl-idea tiegħu għall-ewwel darba lil Dun Ġorġ Buġejja li dan kien għadu kif sar direttur tal-Istitut ta' San Ġużepp. Nitaf għaliex? Għax peress il-fundatur kien iħobb ħafna l-istitut U mhux biss, imma ħaseb li għada pitada dan il-post għad ikun addattat għal membri tiegħu biex jaħdmu hemmhekk. Allura mar ikellmu. Imma din il-laqa ma ħalliċ frotta xejta, għalkemm kienu jirrispettaw ħafna li xulxin u baqgħu saħħar. Sa dan it-tant semmewlu ċertu seminarista ieħor, jismu Ġwanni Mamo. Għax dan ukoll kellu l-ideal kemm kien għadu seminarista li jrid jagħmel għaqda. Damu jitkellmu ta' mhux ħażin. Anzi għal dik il-laqa kien hemm diversi saċerdoti kollha semmejna qabel dawk il-Monsinjuri u Ġwan Battista u l-oħrajn. Imma kollox sfuma fi xejn. Għaliex, min jaf. Imma l-providenza kbira, għaliex, Għax Malta ġie ċertu viżitatur appostoliku mir-Ruma jismu Monsinjur Pietru La Fontaine. Il-Fundat hu ħa l-okkażjoni u mar ikellmu. Issa dan fehem mill-ewwel l-idea, tant fehmu li aċċetta li jgħinu, kif fil-fatt baqa' jagħmel u taħt spalla għalih sakemm miet. Anzi qallu, ikteb ittra lil Papa noħodha jien. Hekk għamilta. Kienet kitiba fit-2 ta' Novembru 1909. Imma l-Mulej għandu l-pjani tiegħu. Għat jiena f'dix kelmiet għedtilkom ġirja twila, għax waslet il-ġurnata ta' 30 ta' Ġunju tal-1910 meta twildet is-Soċjetà Xkejkna ta' San Pawl, dik kien waqqaf għal-fundatur. Kellu jkun bidu umli u fqajr, imma b'ideali li kellhom l-għeruq tagħhom jinżlu fil-fond. Is-soċjetà kienet battiet ħafna biex titwieled, u kien konvint il-fundatur li t-tbatija qatt ma kienet sejra tonqos. Dan kitbu wkoll Patri Alessandro fil-ħajja li ta' kiteb il-ħajja tal-fundatur.
Father Norbert, jienu naqra il-ħajja ta' Mons De Piro miktuba mill-istoriku Patri Alessandro Bonnici konventwal. Innutajt li fid-diskors li kien għamel il-fundatur tagħkom fl-okkażjoni tat-tberik tal-ewwel ġebla ta' Dar Sant'Agata, fost oħrajn qal dan din il-frażi, u weħlet ma' moħħi. Ken għal tfixkil għal erbatax-il sena. Għalex kien qed jirreferi?
Mela, kiku naqraw id-diskors kollu konna nieħdu iktar, ma nieħdu lila biss, għax fija x'tomot. Eh, fl-okkażjoni tat-tberik tal-ewwel ġebla tad-dar ta' Santa Akta li allura kienet fit-3 ta' Ottubru 1932. Fid-diskors li kien għamel għall-okkażjoni fost hawn qal din il-frażi li semmejt. Dill-opra li għandna fidejna tant kellha tfixkil li nqelu tul l-14 sena. X'kien da tfixkil? Naraw daqsxejn bil-mod fi ftit kliem ukoll hu. 14-il sena mhux ċajta. Mingħajr ma ninżlu fid-dettall ta' dak kollu li ġara matul dawn l-erbatax-il sena, nagħtu biss ħjiel tat-taħbit, tih il-qalb, tfixkil li sab ma' wiċċu jew xejn inqas il-ġiri li kellu jagħmel mingħand dak għal għand l-ieħor. Ħa ngħidilkom għaliex. Mela fir-Rabat kien hemm knisja dedikata lil Sant'Agta. Sas-seklu 19 id-devozzjoni lejn din il-qaddisa qatt ma qata'. Dan għax il-Maltin kienu talbu l-interċessjoni tagħha waqt l-assedju tas-sena 1551 u l-Misilmin ħarbu ta'. Biss mas-seklu 20 din id-devozzjoni kienet għodda spiċċat. Monsignor De Piro tefa' jnej fuq din il-knisja li kienet tinfetaħ biss darba fis-sena għal-festa fil-5 ta' frar. Biss ma ġem din il-knisja kien hemm ukoll biċċa art eh, li hux ta' kieku jakkwista ħalli hemm jibni d-dar għas-soċjetà. Minn hawn il-qoddim beda it-tfixkil u t-taħbit li semmejna fuq. Għaliex? Il-Knisja ta' Santa Akta kienet filjali tal-parroċċa tar-Rabat U għalhekk biex ikun jista' jakkwista għas-soċjetà kien hemm bżonn ta' ħafna ħafna permessi kemm mill-awtoritajiet ekleżjastiċi f'Malta u anke daħlet is-Santa Sede. U dawn għaddamu għaddejjin mhux ħażin. Madankollu, kienet jagħmel il-korrespondenza, il-ġiri bejn l-awtorità tal-Knisja f'Malta, kif semmejt is-Santa Sede, għax anka l-Papa kellu jikteb għax xejn inqas minn l-awtoritajiet tal-Malta kellu jmur ikellimhom u jara u kif u x'fatta. Il-permessi minn għandhom ukoll li jiġu biex tieħu l-art. Dan il-proċess u t-taħbit damu għaddejjin mhux ħażin ukoll. 14 sena. Issa dik il-biċċa art li semmejna qabel li xtaq jakkwista kienet għaddiet minn idejn għall-oħra għal ħafna drabi. Allura, kif kulħadd jaf, biex tfittex il-kuntratti kollha biex tasal għall-akkwist tal-art, bil-forsi jdu jgħaddu snin. Aw mhux qed nitkellmu fuq il-computers. U Signor De Piro qatt ma qata' qalbu ta' minn xejn. Kollox kollox għamel bil-kalma bl-ebda għaġla. U allura mhux darba u tnej kien ikollu jmur personali għand kapijiet tal-Knisja jew ċivili eh, biex jispjega u jistenna u jedilhom x'għaliex qed jitlob daw l-affarijiet. Biss il-Mulej darba minnhom taħxaq ta' dawl u konsolazzjoni jisimgħu din. Għax fl-14 ta' Novembru 1921, l-Arċisqof Caruana waqqaf kanonikament is-Soċjetà bid-digriet tiegħu li jibda dan il-kliem Autoritate Nostra Ordinarja. Din il-ħaġ ħaffet mhux ftit l-akkwist tal-Knisja u tal-art. X'taħseb? B'daqxi ħarsa ħafifa hekk. Naħseb indunajtu għaliex għaddak il-klim. Tfexkil għal 14 sena.
Father Norbert, darba smajt li Mons Depiro met sobtu, jew fiftit ħin. Allura min jaf kemm inqalla nkwiet mal-mewt tiegħu lill-membri tas-soċjetà? Dawn ġew orfni. Għax kemm kien ilu li waqqaf is-soċjetà, mhux fl-1910, jiġifieri 23 sena biss qabel? Tista' tgħidilna kif żviluppaw l-affarijiet wara? Eħe, il-fundatur mit-sobtu, kważi tista' tgħid, kien qed jagħti l-barka wara l-purċissjoni tad-duluri il-ħamrun, ħassu ħażin hemmhekk fuq l-artal, Qalilhom qed iħossu ħażin, imma qalhom ħalluni hawn. Talgħet il-barka qassis ieħor ħalli n-nies ma jindunawx, imma waqa'. Daħluh ġewwa, poġġewh fuq il-bank, u tista' tgħid jew miet hemmhekk jew miet malli wasal l-isptar. Ekku. Il-mewt ħesrem tal-fundatur tagħna, il-qaddej talla Monsinjur Giuseppe De Piro. Tefet il-membri tas-soċjetà tagħna f'diffikultajiet kbar, dak il-ħin mhux ċajt, kbir kemm kien għad għandu 56 sena meta miet. Min jaf kemm kien għad għandu xi jixtieq jedilhom, xi jifforma, xi jgħallem, xi jispjega, xi jrid minn kull wieħed minnhom. Issa s-soċjetà mal-mewt tiegħu, kif qed tinti di sfat orfni bla mistri ma bla missier, bil-kemm kien għad għandu ftit membri. Imma kien hemm ħaġa sabiħa. Fit-tmexxija tas-soċjetà, il-fundatur kien għażel żewġ saċerdoti minn membri biex magħhom kien jifforma u jitkellem dak li jgħidulu il-Kunsill tas-Soċjetà. Daw kienu Dun Mikil Kallus u Dun Ġużepp Spiteri. U kienu jiltaqgħu miegħu regulari għad għandna l-minuti tal-laqat. Allura kien ovvju li wieħed minnhom f'dan il-każ, Dun Mikiel, issa jsir responsabbli ta' sħabu. Imma mhux propja hu, ngħidilkom għaliex. Għax però peress li s-soċjetà kienet għada taħt l-awtorità tal-Arċisqof ta' Malta, dan ifisser li l-Superjur kien l-Arċisqof Mauro Caruana fil-veru sens tal-kelma dak u l-superjur propju. Allura l-isqof ħatar lil Monsinjur Nerik Bonnici biex ikun superjur jgħidulu superjur delegat tal-arċisqof għas-soċjetà. E biss dan il-Monsinjur ħass li m'għandux ikompli. Wara ħsar Monsinjur Albert Pantalaresco bħala superjur delegat Imma peress li dan kien internat, Monsinjur Arċisqof kellu jerġa' jsib ieħor u reġa' waqa' għal Monsinjur Bonnici għax kien jafdah ħafna ħalli jieħu din responsabbiltà tas-soċjetà. Imma da bħal qabel għamel ftit żmien u qallu l-aħjar ma nkomplix ta' nirriżenja, tliet xhur biss għamel. Umbad kellu jsib ieħor l-isqof, u din id-darba sab lil Patri Daniel Glavina, Ġiżwita, bħala superju delegat tal-arċisqof. Dan ħad il-pożizzjoni u għamel il-ġid. Issa wasalna Biex fl-aħħar ikollna Superjur Ġenerali tas-Soċjetà u din id-darba ġie appuntat Dun Mikiel Callus, l-ewwel bħala delegat tal-Isqof, mbagħad wara ż-żmien saret l-elezzjoni u reġa' tela' hu bħala l-ewwel Ġeneral. Biss il-Fundatur kien laħaq għamel tliet deċiżjonijiet importanti ħafna għall-istabbilità tas-Soċjetà u di żammet is-Soċjetà ħajja. L-ewwel, kien laħaq kiteb ir-regola jew illum jidu la Kostituzzjoni. Regola ġdida li kitibha hu. Fija spjega l sib tiegħu li tkun soċjetà missjonarja bitlet voti reliġjużi u żied vot ieħor il-vot tal-missjoni. It-tieni ħaġa importanti kolon oħra li kien għamel kienet li beda jibni id-dar li ngħidu l-Mother House fir-rabat dik li semmejna qabel fl-inħawi tal-Knisja ta' Santa Akta. Ekk il-membri setgħu jgħidu għandhom dar. It-tielet kolonna li kien poġġa l-fundatur bl-għajnuna t'Alla kienet importanti ħafna. Li laħaq bagħat l-ewwel missjunarju tidher ċar illi l-Monsinjur kellu f'moħħu missjoni barra minn Malta. Dan kien Fra Ġużepp Caruana minn Bormla u mar l-Abbisinja jingħaqad mal-Patrijiet Kabuċċini. Il-fundatur kellu ħsieb li jmur hu stess jara 'l dar Fra u jieħu xi ftit membri, imma dak ix-xahar stess miet. Isimgħu din ukoll. Ta' min jgħid li Fra Ġużepp baqa' sal-mewt qatt ma ġilura, qatt ma ġi Malta. Għadu mitfunem għandu l-qabar sabiħ ħafna tiegħu. Dawn huma tliet ingredjenti importanti li l-mulej jrid li l-fundatur jilħaq jagħmel qabel miet għax ħalli imur id-dar ta' missieru moħħu mistrieħ.
Nirringrazzjak ħafna Father Norbert Bonavija ta' din l-ispjegazzjoni li tajtna rigward il-qaddej talla Mons Giuseppe De Piro, fundatur tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl.